Mysterium Fidei, il-misteru tal-fidi. Hekk issemma il-ġnien li hemm fil-monasteru ta' Santa Katarina fil-belt Valletta. Ġnien li jinżamm sigriet għal 400 sena iżda li jinbidel f'esperjenza immersiva u reġa' infetaħ għall-pubbliku. Jien Albert Dimech, U l-irwol tiegħi hawnhekk li qegħdin nippruvaw nagħtu leħen lil dawn is-sorijiet li għal tant żmien għamlu ħafna ġid mingħajr ma dehru jew ingħataw proset ta' dawk li għamlu. Għaliex? Għax kien dak it-twemmin tagħhom għalhekk huma klawsura u jara kif dawn is-sorijiet għal tant żmien kienu jaħdmu u jaħslu u jgħaddu u jagħmlu x-xogħlijiet, in-nies tista' Tiġi u żżur dan il-postijiet u tara kif kienu jagħmlu f'dat-tul ta' żmien. Hu nbena, ħa ngħidu hekk, fuq kawża ta' miraklu, il-għaliex meta nbniet il-belt, hu nbena bħala palazz. Imma, it-tifel tagħhom inqabad bil-pesta. U hi għamlet wegħda mal-Madonna li jekk it-tifel joħroġ mill-pesta, u hi tagħti l-parti tagħha biex is-sorijiet jibdew jieħdu ħsieb it-tfal. Dana seħħ u hi żammet il-wegħda tagħha mal-Madonna. Tat il-parti tagħha, anzi r-raġel tagħha ta wkoll il-parti tiegħu, u ġie kwartier sħiħ biex b'hekk jibdew jgħinu s-sorijiet lit-tfal, mħabba meraklu li sar fuq it-tifel ta' dil-koppja. L-inkjostru li qed naraw madwarna għandu ħafna biċċiet differenti fejn kienu jaħslu, fejn kienu jgħallu, fejn kienu wkoll iżommu ħa ngħidu hekk il dawk ix-xebbiet li kienu daqsxejn fuq tagħhom għal dak iż-żmien. Kien hawn ukoll imma fosthom in-neputija ta' Pinto li din mhux talli biss żammewha u rażżnuha imma din saret soru u qiegħda midfuna hawnhekk ġol-kripta mas-sorijiet l-oħra. Ġifieri Ma kienx ta' xi moħqrija jew hekk, imma kien li minn dik il-ħajja li għalihom ma kinitx daqshekk eżemplari, jidħol f'dal-paċi, tidħol f'dir-rotina, tidħol f'ċertu dixxiplina ta' talb u mbagħad sta għalik tikkonvertix jew taċċettax li tibqgħu hekk. Dan il-post għadu jintuża bħala monsteru sal-lum. Hu ilu magħluq fuq erba' mitt sena. Naf kemm dawn is-sorijiet jagħmlu ġid mingħajr ma jaqalgħu prosit. Anzi, qabel, fejn il-klawsura kienet iktar strict mil-lum, dawn laqqas ħadd ma kien jaf min huma. Kienu jagħmlu ħafna ġid fuq tqassim t'ikel, fuq tqassim tal-istess karità li jiġu mogħtija lilhom. Sal-lum il-ġurnata, ħafna nies għadhom ifittxuhom għal problemi soċjali, ifittxuhom ukoll għat-talb tagħhom, għadhom jemmnu fit-talb tagħhom. Għandhom oġġett speċjali wkoll li għandhom il-ħin jisimgħuk. Meta inti tkun fi problema, kulma tkun trid hija li xi ħadd jisimgħek. Qed jagħtu opportunità ta' kif Huma kienu jaħdmu. Dan mhuwiex mużew bħalma tidħlu f'mużewijiet oħra. Huwa mużew ħaj għax is-sorijiet għadhom hemm u għadhom jgħixu sal-lum. Għad hemm affarijiet li għadhom jintużaw sal-lum u llum ingħatajna l-opportunità wkoll flimkien magħhom li qed niftħu dan il-post kuljum bil-festi pubbliċi u l-ħdud. Kull ma jinbidel biss mid-disgħa sal-erbgħa matul il-ġimgħa, sas-Sibt. Imma il-Ħadd hu l-festi pubbliċi mid-disgħa u nofs sat-tlieta u nofs. U tkunu tistgħu tesperjenzaw dina l-esperjenza unika.